Helo a chroeso i drydydd pennod ein cyfres newydd Clonc a Chân gyda fi, Gwen Shenton, Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf i'n cael clonc a chân gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. Ar wythnos hon, rwy'n sgwrsio gydag actor a cherddor ifanc sydd wedi bod yn codi arian gyda'i fand yn ystod y lockdown. A dyma fe, yr actor a ffryntman y band lleol The Polar Berries, Jed O'Reilly o Gwmnedd. Sut wyt ti, Jed? Good, diolch. Ie, yeah, not too bad. Sut ti? Good, diolch.
Felly, i ddod i nabod ti'n well, mae dyn ni cwpl o gwestiynau hwyl a dwy gêm fach, os mae hwnna'n oce? Okay? Ie, yeah, gret. Fab, so coni off de. Cwestiwn un. Pe bai ti'n goffa dewis un actor i war y ti mewn ffilm o dy fywyd, pwy fydde ti'n dewis? Oce, okay, so mae cwpl actor yn dod i meddwl fi o ran actor i fi lico, ond fi'n meddwl Leonardo DiCaprio, just achos uh, bydd e'n neud i fi edrych lot well na be ydw i fi'n meddwl. ac mae'n mae actor rili really dda i fynd, a mae'n gallu um, lot o steilau gwahanol i fynd. So. Yeah, cool.
Yeah. A pe bai ti'n gofod dewis y theme tewn i dy fywyd, pwy gan fydde ti'n dewis? Uh, right, mae'n gan o enw Slow Ride gan uh, Fog Heart a maen nhw'n rock band yn y 70s fi'n meddwl a mae yna can mae'n really chilled out a mae'n mynd slow ride take it easy a dyna be well fi'n really laid back so um, fi'n meddwl fi hwnna'n siwtio fi eitha, eitha dda Fab, ac wyt ti'n gallu gwneud unrhyw acenion o gwbl? Ydw, um, fel actor dylswn i wneud fwy, fi'n meddwl, ac ymarfer nhw fwy. Um, o'n i'n wneud um, monolog pan o'n i yn prifysgol, a'r cwrs performio yn wneud uh, showcase ni, a nes i wneud acen uh, coc ni. Um, Sa'i wedi practis o hwnna am um, amser hir, so byddai ddim yn neud e i ti. Ond, ie. Yeah. Dylswn ni, dylswn ni ymarfer fwy, fi'n credu. Ie, yeah, cool.
Be ti'n ofni ti'r fwyaf? Um, dim lot, really. Um, uh, Tymod, beth sy'n digwydd ar y funud yn eitha ofnus o ran um, beth sy'n digwydd i'r uh, byd actio a'r holl uh, gig, the gig scene i gyd, ti'n modd? Um, lot o ansicrwydd ar y funud, ond fi'n gobeithio fydd pethau yn dod nôl i normal uh, yn uh, wythnosau i ddod, gobeithio. Ie, yeah, gobeithio fe. Ie, yeah, ie. Yeah.
Gorfod clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan fydde ti'n dewis? Um, so fi'n rili really lico uh, uh, cyneuon ar, uh, o adeg um, yr 70au, 80au, pethau fel ar 90au rili. Um, ond mae yna band uh, Wings yn neud can o'r enw um, Band on the Run. a mae Paul, mae Paul McCartney nath helpu sgren, sgwennu fe. Okay. Ac mae'n canu ynddo fe hefyd, a mae'n really, really amazing. Mae'n like tri can mewn un. Oh. Mae'n just newid, a mae'r transitions rhwng. A oh, mae'n angen ti a gwrando yn y fe. Mae'n really cool. Yeah. Mae Paul McCartney yn genius nag yw e, so fydden ni'n trio gwrando arno fe. O oh, ie, yeah, bendant, mae'n amazing. Petai ti ar death row, pa bryd o fwyd bydde ti'n licio ar gyfer dy bryd olaf? Um, yeah, so fi'n licio coginio um, lot, a fi wedi gwneud loads yn ystod lockdown. A fi'n fan, so fi'n trio fe eto, fi'n fan o the big like, smokers pits maen nhw'n cael yn uh, barbecue pits. Yeah. Fi'n credu rhywbeth ynglwm efo hwnna, ti'n modd, um, ribs neu um, uh, steak neu rhywbeth fel la, ond rhywbeth i cael ei cwgynio yn, yn y smoke yna, mae'n mm. rhaid cool. Nice.
Os yeah. gen ti ddyfyniad o gwbl sy'n ysbrydoli ti? Ie. Yeah.
Um, Mae lot o pethau mae pobl enwog dweud yn y gorffennol um, sy'n stico'n fy meddwl i. Ond fi'n meddwl mae rhywbeth mae pobl yn dweud trwy'r amser um, yn Saesneg, um, just take a, it a day at a time. Mm. So just cymryd dydd wrth dydd a just peidiwch, peidiwch yn meddwl gormod i'r dyfodol. Ie. Yeah.
Um, just, yeah.
Hmm, na, fi'n licio hwnna.
Beth yeah. yw barn di am byn afal ar bita? Oh, right, wel, o'n i wastad yn meddwl oedd hwnna'n like, no-go. Fel, ni'n cysau'r syniad o hwnnw beth. Nes nes i trio fe, yeah. and it's not too bad. A fi... Not too bad. Hmm. Ti'n lego fe? Ydw, byddwn ni'n dewis Hawaiian.
Really? Wel, fi ddim yn dewis cyntaf fi, ond yn ôl trio fe. Hwyr mae brawd fi'n licio fe, a nes i trio fe, a nes i'n dweud, sweet and savoury yn eitha dda dy gilydd, yn dweud. Ydy, ie.
Yeah. Yeah. Mae'n sweet and sour sauce, neu gymryd, so chi'n meddwl bod chi'n meddwl licio fe, ond mae fe neis. A fi'n caru sweet and sour sauce. Mm, a fi.
Amazing.
Unwaith mae'r lockdown yn dod i ben, ble ei di'n gyntaf? Cinema, definitely. Oh, O'n i wastad, ie, yeah, definitely cinema. Fi'n fi caru cinema, fi wastad yn mynd na. Fi wedi gwario siwt gymaint o arian yn y cinema. It's ridiculous. O fi'n just lico, ie. Yeah. Fi'n fi really, really lico'r holl vibe cinema yn gwylio yeah. rhywbeth. Nothing, nothing better. Ie, yeah, fi'n lico cinema, ond byddwn i'n mynd i'r pub gyntaf fi'n meddwl. Wel, pub. Ar ôl y cinema, fe mynd i'r pub. Ie. Pwy yw dy fodel rôl di? Um, mae da fi cwpl. Um, Ti'n modd, person yn i'n edrych lan i trwy gydol fy mywyd oedd brawd fi, mm. uh, Jack, uh, fi dal yn, fi dal yn edrych lan at y fi. Yeah. A wedyn, Person arall, fi'n cofio brawd fi'n mynd i ffwrdd am cwpl o fynydde i Australia, a Jack Quick sydd yn gweithio yn y gyrfa fi, a fe fel brawd arall i fi, fi'n fi dilyn lot um, be mae fe'n neud, a fi'n wastad yn mynd at y fe ar unrhyw cyngor. Mm. Dwi angen, yn, enwedig yn um, gyrfa ni, mae wedi gwneud lot o pethau fi'n dechrau neud nawr, so mae'n fe'n uh, person yn edrych lan i loads. Ie, yeah. mae Jack yn ware Rhys yn pobl y cwm os nag ych chi'n nabod e, a mae fel glined hefyd yn y gwe. Ie, yeah, yeah, mae'n neud rili really dda, mae'n rili really, really dda. Amazing. Yeah. A pe bai ti goffa dewis tri eitem yn unig i fynd gyda ti i ynnes ymhell o bob man, beth fydde ti'n dewis? OK, um, fi newydd prynu iPad Pro, fi'n defnyddio fe nawr wneud hyn, a na noffi ffynnu. Y beth gore fi rioed i prynu, right? Mae'n ma rili, really, really da. Um, so, hwnna gyntaf, um, wedyn gytar fi, a fi'n credu just rhywbeth i atgoffa fi o adre, chos fi'n fi caru adre. So, fe pillow fi neu rhywbeth. Fi'n licio pillows fi. Cool.
Fab, so, mae dyn ni gêm fach nawr, oce, okay, o hwn neu'r llall, a bydd rhaid ti ddewis mor gyflym o phosib rhwng y ddoi opsiwn, oce? Okay?
Right, oce. Okay. Coni off. Cariad neu arian?
Cariad. Siocled neu vanilla?
Vanilla.
Oh, really? Ie, yeah, fi'n fi licio vanilla. McDonald's neu Burger King? McDonald's.
Wine Street neu Womanby Street?
Fi'n credu Wine Street, ond fi yn licio Womanby Street hefyd. Trainers neu sandale?
Trines. Haf neu gaeaf?
Haf. Melys neu hallt?
Hallt.
Teledu neu ffilm?
Ffilm. Canu neu actio? O!
Oh! Mae hwnna'n anodd. Uh, fi credu actio, fi'n credu. Traeth neu mynyddoedd? Traeth.
Facebook neu Twitter?
Twitter.
Pasta neu pizza?
Pizza.
Mix grill neu cino di syl?
O, cyrra di syl. Rygbi neu canu?
um, fel ein... O, oh, mae hwnna'n rili really anodd. Sa'n gallu ateb hwnna. Oce. Okay. Mae'n rili agos. Poeth neu o'r? Uh, poeth. Hmm.
Noson allan neu noson mewn?
noson allan. Mm, a fi fyd. Fab. So, un gêm olaf de, dwi byth wedi, oce? Okay? A fi'n mynd i ymuno gyda ti. Rhaid ni rhoi thumbs up os ni wedi gwneud de, neu thumbs down os ni ddim. Oce. Okay. Fab. So, dwi byth wedi canu yn y cawod.
Fi de trwy'r amser. A fi.
Gwneud pawt wrth gymryd llun. O, sa'n gwybod. Sa'n credu. O, da iawn.
Ail rhoi anreg i rywun arall.
O, dyna ti.
Beth oedd aml? Dyfaru gwneud rhywbeth yn syth ar ôl.
Loads o bethau. Hmm.
Beth crash o party? Um,
fi'n meddwl bod fi wedi, hmm. yn, y, yn y dyfodol, yn y, yn y gorffennol, sori.
Wedi metro gwaith ysgol.
Ie. Torri gwallt fy hunan. O, oh, da iawn. Mae pobl yn dweud wrth fi i wneud yn awr. Mae'n rili really hir, ond mi aros am y larbwrs i agor. e, canu geiriau anghywir yng nghanol perfformiad a cyfro fel an.
Mae'n ei ddeall siwt gymaint o weithiau, a un stori fach sy'n yn eitha ffynnu. Pan o'n i'n neud rhwyadyn fach hyll yn Sherman flwyddyn diwetha yn y dolyg, yeah. ni'n neud un sioe yn Cymraeg, un sioe yn Saesneg, a rai weithiau ni'n neud Saesneg yn y bore a, a Cymraeg yn y prynhawn. Yn y sioe Cymraeg, nes i dechrau off yn just siarad Saesneg, oedd pawb yn sylwi heblaw fi. Yeah. A yr actorion arall oedd da fi, Mari Beard a Tom Blumberg, nhw ddau yn fel hyn, like, edrych yn y fi, beth ti'n neud? a nes i ddim sylweddoli tan y can cyntaf. O'n i'n like, oh my gosh. Honestly, I played it off, I played it off. Ie, yeah, fi'n meddwl bod fi wedi dod yn expert o cyfro pethau lan nawr. Wel, de, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu lot amdano chi fyna. A falle bod y gwylwyr yn ymwybodol, ond ychydig wythnosau yn ôl, gaethoch chi gig gyda fe yn fyw ar Facebook fel band, lle o'ch chi'n codi arian at elusennau lleol. Sio da, fe?
Ie, yeah, oedd, oedd y uh, ymateb gan pawb yn, yn really bositif, ti'n modd. Oedd pawb di ddweud yn ddim mwynhau e. Mm. A, a fi gorfod rhoi uh, lot o uh, cymrodwyaeth i Andrew sy'n nath roi'r cyd o'r fid, uh, fideos at ei gilydd. Ond ie, yeah, yr, yr ymateb a'r arian naeth ni um, uh, gael gan y pobl nath yr arian nath nhw roi i ni, well, just yn amazing. Fi'n meddwl yeah. dros 2,000 o bunnoedd nes ni um, codi. Wow. A mae hwnna gyd yn mynd tuag at um, uh, food banks yn yr ardal uh, Castell Nedd Talbot i cadw i roi ar uh, bwyd i pobl yna. Ie, yeah, elusen arbennig i fod yn deg, a, a tmod, yn enwedig yn ystod yr adeg 'ma lle mae pobl yn stryglo falle yn ariannol, a swyddi, tmod, yn ansicr, efe? So, beth sy'n mm -hmm. gweill nawr de gyda ti yn y dyfodol?
Wel, fel wedi ti, mae'n lot o ansicrwydd ar y funud, a mae da fi rhywbeth um, sydd yn dod lan, ond mae dal lot o ansicrwydd o beth i bydd e'n mynd mlaen blwyddyn yma. Ond um, mae'n prosiect really, really cool i bod yn rhan o. Um, mae yna cwmni newydd o'n o Death and Fabulous Productions. Uh, mae sgript newydd sydd wedi cael ei uh, creu gan merch o'n Stephanie Bach uh, sydd uh, fenyw sydd yn byddar. Ac mae Alan Saunders di ysgrifennu fe a aeth e i yslyfera, dyn ni. A mae fe'n...
Um, beth ti'n neud Connie Off, o fe? Da ni, ie, yeah, fe yw Connie Off. Ond mae'n mae genius, yeah. mae'n mae mae hilarious i fi. A mae'r ma sioe yn siarad yn byty um, BSL, ar iaith Cymraeg a sut maen nhw eithaf ar wahân nos na ddim pobl fyddar sy'n gallu siarad Cymraeg yn BSL. So mae'n dan y ddau iaith sydd um, tymod, yn eitha debyg o ran eu hanes nhw. Mm. Ac mae, mae, mae person sy'n siarad Cymraeg, mae person sy'n fyddar yn cwrdd, a mae'n mynd o fyna wedyn. Ond... Diddorol. Ie. Yeah. Mae'n mae prosiect really, really cool, and fi'n gobeithio fydd yn mynd ymlaen diwedd y flwyddyn. Ie, yeah, wel, newn ni cadw llygad mas amdano fe yn sicr, a twad, pob lwc i ti gyda hwnna. A diolch, diolch. Emma Ricky Jed am sgwrso gyda ni. Fi'n gobeithio eich bod chi adre wedi mwynhau. A gan i fod hi'n nos sadwn, beth am wylo'r gig fyw yn ôl ar dudalen Facebook y band trwy glicio'r link sydd yn y neges. Mwynhewch! Diolch.